לאזט וויסן אייערע באקאנטע וועגן אונזער פראגראם, הערט זיך צו און האט הנאה!
דער חזן זאגט אונז אן מיט א טרויעריגן ניגון. אז א נייער יאר קומט אן. איך אלי דבק פון די איזרעיל בוקשאפ אין ברוקלין ווינטש אלע אונזערע קלייענטן און אלע צוהערער פון דעם פראגראם דאס אידישע קול א שנת חיים ושלום א שנת גאולה און א כסבה וחסימה טובה. מיר האבן ביי אונז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען, טלסים, ספרים, טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעט, סי די'ס און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער, רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אט אלע שנת חיים ושלום שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל.

אקעי, מיין נאמען איז מעקס פעלערמאן, און איך וויל ווינטשן אלע מיינע קונים וואס זיי שטיצן מיר א גאנץ יאר, איך ווינטש זיי א גוטס יאר און א געזונט יאר מיט אלט דעם גוטן. און עס הערשט וויל איך אייך זאגן, די בוטשער איז פריי, הארט געטרייט צו באפרידיגן מענטשן זאלן קומען קויפן מיט פרייד, מען גיט זיי די בעסטע סערוויס, די בעסטע פרייזעס. און מען איז זייער צופרידן ווייל פארוואס די מענטשן קומען און זיי שטיצן זיי קויפן זענען צופרידן און מען פארהאפט פאר לאנגע יארן ס'געגאנגען פאר לאנגע יארן אזוי און מען איז שוין דא פֿינף און פֿערציק יאר אין די פלאץ מען האפט צו זיין נאך א הונדערט יאר דא מיינע קינדער ארבעטן היינט די אייניקלעך ארבעטן דא אז ס'האפט ס'וועט אנגיין פאר לאנגע צייט.

א גוט יום טוב א גוט געזונט יאר און חג שמח ווינטשט אייך שעריל מאר און די מאר משפחה פון שעריל ענס בעקעריי אין ברוקליין. קומט אריין אין שעריל ענס וואס געפינט זיך אין פאדערהעם סירקל אין טשעסנאט היל צו קויפן חלות און אלערליי גוטע באטעמטע געבעקס.

זעקס איינס זיבן פיר זעקס ניין ניין צוויי פיר איינס. שפירן זיך אייקעך און מייקעך.
אז איך קום פון דער שיל מאך איך מיר קידוש און פארבייס מיטן קארענע לייקעך. צו די פיש האב איך גאר קיין טענה גענוג געפעפערט און געזאלצן.

באַוואוסט אויף דער ייִדישער גײַסט ווי דער מיט שעף-רעדאַקטאָר פֿונעם אַרומנעמיקן ייִדיש-ענגליש ווערטערבוך, און ער וועט אויך רעדן אַ ביסל שפּעטער אין פּראָגראַם וועגן אַן אָפּקלײַב פֿונעם בוך וועגן ייִדישע שפּריכווערטער און זיי אויסטײַטשן פֿאַר אונדז, און דער צווייטער גאסט, דער הויפט גאסט, איז דוד בראון וואס האט געדינט ווי דער דירעקטאר פונעם ייווא זומער פראגראם פונעם זומער צוויי טויזנט צוואַנציק, זעהר א היסטארישע און אינטערעסאנטע אונטערנעמונג. געלייגט צוזאמען משקה אין יום טוב צו פארזוכן איז בעסער ווי לייגן א לאטע, א גלעזעלע משקה. סא שלום איך ווייס שוין א היפש ביסל וועגן דוד'ס העלדישקייט ביים ייווא זומער פראגראם, איך ווייס שוין א היפש ביסל וועגן זומער פראגראם, אבער עס וועט קלינגען אביסל שענער און פרישער אויב דו אליין אינטערוויאירסט דוד, איז בבקשה. נו, מיטן גרעסטן פארגעניגן. און בכלל ס'איז א מחיה מיט דיר צו רעדן, שוין א לאנגע צייט נישט גערעדט. מיט דיר אויך שלום. יא, לאמיר טאקע רעדן וועגן די זומער פראגראמען בכלל, אבער דעם איצטיגן זומער פראגראם איז דאך א ספעציעלער, ס'איז דאך אין דער זום עפאכע, ווי אזוי איז עס געגאנגען דעם זומער?
נו, מאיר טרייבט אפשר אביסל איבער אז ער זאגט העלדישקייט, אבער כ'מוז זאגן אז אלע טאג פון דער זומער פראגראם האב איך זיך טאקע געפילט אנדערש, ס'איז געווען אן אנדערע אונטערנעמונג באמת, ס'איז געווען דאס געווענליכע לערנען פלאס אלערליי אינטערעסאנטע פארמעסטן, טעכנאלאגישע, צווישן-פערזענליכע, פעדאגאגישע, אבער כ'מיין אז סוף כל סוף קען מען זאגן אז די פראגראם איז דאס יאר געווען זייער זייער געראטן, און דארטן זענען געווען פארשיידענע חסרונות פארשטייט זיך, אבער פארשיידענע מעלות אויך פון ווערן א פראגראם, א קיבערנעטישע פראגראם פון דערווייטענס, און דאס קענען ארייננעמען אסאך מער תלמידים, אסאך מער לערערס ווי פריער, זיין אינטערנאציאנאל. זיין אינטענסיוו אויף אן אופן וואס מיר זענען פריער ניט געווען.
הייסט עס ס'איז אי מיט מעלות אי מיט חסרונות. יא.
די מעלות האסטו איצט דערמאנט אז ס'איז. מען קען האבן מער תלמידים, מער לערערס, יא, די תלמידים זענען געווען איבער דער גאנצער וועלט, די תלמידים זענען, האבן רעפרעזענטירט, אויב איך האב נישט קיין טעות זענען געווען תלמידים פון פֿערצן פארשידענע לענדער. או ווא.
יא, און אין אמעריקע אליין זענען געווען תלמידים פון א, כמעט א העלפט פון די פאראייניגטע שטאטן, פון דאכצעך מיר דרײַ און צוואַנציק שטאטן איז מען געקומען. געקומען, דאס הייסט איז מען געבליבן אינדערהיים און זיך באטייליגט. דאס איז אן אינטערעסאנטער פאקט, ווייל אויב די מעלה איז אזא גרויסע,
וואלט אפשר געווען א פלאן אז אפילו נאך דער מגיפה זאל מען א טייל כאטש פון דעם זומער פראגראם פירן עלעקטראניש. יא, אוודאי, ס'שטעלט זיך טאקע די פראגע ווי אזוי דאס צו טון, אויף וויפיל דאס לוינט זיך, ווי אזוי דאס צו טון, די פארשיידענע, וועסט דאך אליין אז מען הערט די ראדיא, מען קוקט זיך איין וואס טוט זיך אויף דער טעלעוויזיע מיט עניינים, לאקאלע עניינים פון עפענען שולן פאר קינדער, פרעגט זיך. וואס פאר א שול פראגראמען זאל מען האבן, היבריד, היברידישע פראגראמען, א געמיש פון זיין, טאקע זיין דערביי, אדער זיין נאר עלעקטראניש און אזוי ווייטער, און אויב דער מצב וועט בלייבן ווי ער איז איצטער, וועלן מיר, נו, וועלן מיר קענען איבער'חזר'ן דאס וואס מיר האבן געמאכט דעם זומער, אבער אז די דער מצב וועט זיך פארבעסערן און מיר וועלן טאקע קענען זיין אלע צוזאמען איבער א יאר זומער אין ניו יארק, שטעלט זיך אבער ווייטער די פראגע ווי אזוי זאל מען קענען אנטקעגן קומען די וואס ווילן ניט פארן פון דער ווייט נאר אנקומען אין ניו יארק אדער וואס דארפן ניט און צי מיר וועלן קענען האבן א טיילווייזע פראגראם פאר אזעלכע וואס ווילן בלייבן אויף זייער ארט. נו, עס לייגט זיך אויפן שכל, עס קאסט דאך, חוץ אלע אנדערע זאכן, קאסט עס געלט קומען קיין ניו יארק און איינשפרינגען ערגעץ. אוודאי.
און דאס האט פארשטייט זיך געהאט א גרויסע השפעה, שלום, אויף אונזער תלמידימשאפט, אויף דער וויפיל תלמידים ס'האבן זיך פארשריבן, ווייל עס איז געווען א קאלאסאלער וואוקס, מיר זענען געשפרונגען מיט זעכציג. זעכציק, יא, מיט זעכציק פראצענט תלמידים, אויך אויך לערערס דערפאר, און פאראיארן האבן מיר געהאט א שיינע א שיינע צאל פֿינף און זיבעציק תלמידים סך הכל, און דאס יאר איז געווען ארום הונדערט סך הכל, דאס הייסט איבער די נײַן וואכן פון די פארשיידענע קורסן אונזערע האבן מיר געהאט ארום הונדערט פֿינף און זיבעציק תלמידים. און דאס איז א זייער א גרויסע וואוקס, און דאס איז צום טייל ווייל מענטשן האבן געקענט בלייבן אינדערהיים און האבן געקענט אויסגעבן שכר לימוד אויפן שכר לימוד אליין, און דאס הייסט אריינבויען אין איינבויען אין בודזשעט נאר דעם שכר לימוד, און נישט דירה געלט אין ניו יארק און נישט פלי הוצאות און אזעלכע זאכן וואס זענען אינגאנצן איבעריג. און נישט געוואונטשן. נו, איך האף אז מ'וועט געפינען א מיטל ווי אזוי צו נוצן ביידע סיסטעמען, דאס הייסט פונדערווייטנס און אינדערנאנט.
אוודאי זענען דא מעלות פון זיצן אין א קלאס צימער און פערזענליך זיך פארבינדן מיט די אנדערע סטודענטן און מיט די לערער. יא, און דאס איז געווען דער גרויסער חסרון וואס די תלמידים האבן זיך אליין באקלאגט, אז מען האט נישט געהאט דאס געפיל פון זיין צוזאמען אין א קלאס, אנדערע ווידער האבן געזאגט ס'געווען א מחיה צו זיין ביי זיך אינדערהיים און ווי געזאגט נישט דארפן פארן און נישט דארפן אויסגעבן דעם מאיאנטיק כדי אנצוקומען, אבער די געזעלשאפטליכע ווארימקייט האט זיך האט זיך געשאפן פון דעסטוועגן מוז איך זאגן ווייל אלע זענען געווען פאראייניגט אין דעם אין דעם פארמעסט פון לערנען זיך אידיש, לערנען זיך דורך דער דאזיגער רעלאטיוו נייער טעכנאלאגיע, און מ'איז געווען פאראייניגט אין שפאן, וואלט איך געזאגט, ס'איז נישט געווען אזא א געפיל, א דעפרימירט געפיל. סוף כל סוף האט מען געזאגט, האבן אלע זיך געוואונטשן, לאמיר זיך זעהן, ס'איז געווען אזא מין געפיל פון לשנה הבאה וואו מ'זאל ניט זיין אבער צו אבי צוזאמען אין איין קלאס צימער, אבער פונקט אזוי ווי אז מ'זאגט דאס ביים פסח'דיגן סדר מיינט מען דאס נישט, מיינט מען דאס אפשר אויך נישט אין דעם פאל פון לערנען צוזאמען, ווייל לערנען צוזאמען קען מען פון דעסטוועגן צו מ'איז צו אלע זענען אויף איין ארט, צו מ'איז טעכנאלאגיש דערווייטערט אבער אבער דערנענטערט אין דער זעלבער צייט.
נו, עס קומט דיר און די אלע אנדערע אנטיילנעמער אינעם זומער פראגראם א ישר כח. וואס איר האט נישט נאר האט איר בייגעקומען אלע שוועריקייטן, נאר אפילו געמאכט אזוי צו זאגן דאס בעסטע פון זיי. יא יא, פון א מום א מייל. איך האב דאס געטון מיט א לערערשאפט פון, וויפיל זענען מיר געווען, ארום זעכציג, זעכצן מענטשן, און זייער א פיינעם אדמיניסטראטיוון פערסאנאל אין ייווא, און מענטשן וואס זענען זייער איבערגעגעבן און מיט קעפ און מיט געדולד, און ס'איז געגאנגען. נו, אז עס גייט גייט עס. די ייווא זומער פראגראם איז די עלטסטע פון די אידישע זומער פראגראמען. דאס יא דוכט זיך נײַנצן אַכט און זעכציק. ריכטיג, יא.
אנהייב יאר, און איך קען מענטשן וואס זענען אלומני פון פון די פריע יארן, איך ווייס נישט צו דו אליין האסט זיך געלערנט אין דעם. ניין, ניין, קיינמאל נישט, איך האב אבער איך האב אבער פרי אנגעהויבן ארבעטן ביי דער זומער פראגראם, דאס הייסט מיין אידיש לערעריי האט זיך אנגעהויבן גאנץ פרי אין מיין אייגענעם לעבן, און דאס איז טאקע געווען דאכט זיך ביי דער ביי דער זומער פראגראם, איך האב אנגעהויבן ווי א שמועס לערער, אז איך אליין בין געווען א קאלעדזש סטודענטל, און געווען אין פארשיידענע תקופות פארבונדן מיט די פארשיידענע סטאדיעס פון דער זומער פראגראם, אמאל איז דאס געווען, גאר אמאל איז דאס געווען אין קאלאמביע אוניווערסיטעט, דערנאך אין NYU, און פארשיידענע ערטער, איך בין געווען אין קאלאמביע און NYU, און איצטער אין. אין בארד קאלעדזש, וואס הייסט אין בארד? פיזיש איז מען נישט אין בארד, איז מען קיינמאל נישט געווען אפילו אין נארמאלע צייטן, אבער בארד קאלעדזש איז אונזער פאטראן אזוי צו זאגן, די קורס די פונקטן, די קורס פונקטן, די אקאדעמישע אקרעדיטירונג איז פון דעם אוניווערסיטעט, און די גלאסן קומען פאָר פיזיש אין נארמאלע צייטן ביים ייוואָ אליין, דאס הייסט אין צענטער פאר דער יידישער געשיכטע, און מיר האבן זייער א פיין שותפות מיט בארד, אז און זיי מאנען נישט די קאלאסאלע געלטער וואס די אנדערע פארשיידענע פרעסטיזשנע אוניווערסיטעטן פלעגן צונעמען ביי אונזערע תלמידים און ביי דעם ייוואָ. אזוי אז פונעם געשעפטליכן קוק ווינקל איז דאס אויך א גרויס געווינס וואס מיר זענען מיט בארד. נו, איך בין צופרידן וואס אייערע באציאונגען מיט בארד קאלעדזש זענען אזעלכע גוטע, פון דעסטוועגן איז בארד נישט אזא פרעסטיזשפולע אוניווערסיטעט.
אבער אבער שלום דאס מאכט נישט אויס ווייל פאר פון אונזער פון אונזער פערספעקטיוו ווייל ס'האט פרעסטיזש ס'איז פשוט נישט אזוי באקאנט אדער וועלט בארימט ווי די אנדערע אבער דאס שפילט נישט קיין ראלע פאר אונזערט וועגן ווייל דער פרעסטיזש וואלט איך געזאגט קומט פון דעם ייווא און פון פון דער זומער פראגראם וואס איז אלט דרײַ און פֿופֿציק יאר אזוי אז בארד ווי אונזער פאטראן איז א פיינער פאטראן און א פיינער שותף, אבער מענטשן קומען ווייל זיי זענען באקאנט מיט דער ייווא פראגראם אויפן נאמען פון אוריאל וויינרייך, ניט פון עפעס אנדערש. נו גוט, אבער איך האב בלויז געוואלט וויסן צי די סטודענטן זענען נוצן אויס די קרעדיטן וואס זיי באקומען אין בארד. אה, טיילווייז יא, אבער ס'איז קיינמאל ניט געווען, אדער אין די לעצטע יארצענדליקער איז קיינמאל ניט געווען אזא גרויסער נאכפרעג אויף די אויף די קורס פונקטן. דאס הייסט אז מענטשן זיינען געקומען זיך לערנען, זיך אויסלערנען אידיש און אידישע ליטעראטור, אידישע קולטור, צוליב זייערע פארשיידענערליי צילן. און זיי האבן, די קורסן זענען טאקע אקאדעמישע, אבער א מינאריטעט תלמידים האבן אויסגענוצט די פונקטן פאר זייערע פראגראמען אין זייערע אוניווערסיטעטן. איך מיין אז אפשר האבן מיר דאס יאר דווקא געהאט א וואוקס אין דער צאל, איך דארף נאך נאכקוקן, מיר דארפן נאך פאלמעסן די פראגראם. דאס הייסט דא די פאוסט מארטעם פון דער פראגראם, איך ווייס נאך נישט וויפיל תלמידים האבן געבעטן א טראנסקריפט מיט די צייכנס כדי זיי זאלן דאס קענען דערלאנגען זייער אוניווערסיטעט, און דאס וועט באשטימען אויף וויפיל מען האט מען וויל אויסנוצן די אוניווערסיטעטישע פונקטן, איך מיין אז ס'איז געווען א וואוקס דאס יאר טאקע, אבער ס'איז געבליבן א מינאריטעט. מענטשן. די מענטשן זענען פארשריבן ווייל זיי ווילן זיין אין דער פראגראם זיך אויסלערנען יידיש, ניט אזוי שטארק ווייל זיי דארפן האבן די פונקטן. און געדענק אז אספיראנטן, גראדואיר סטודענטן, קומען ווייל דאס איז א זאך וואס זיי דארפן, דאס איז א תחום וואס זיי דארפן האבן פאר זייערע לימודים. אז מען איז שוין אין גראדואיר שול, איז מען געווענטליך שוין פארביי אזעלכע קורסן פון שפראך אדער אן אריינפיר אין אזא און אזא ליטעראטור און קולטור, מען דארף נישט דעם פונקט, מען דארף דאס וויסן. עס איז די נידעריגערע תלמידים די אנדערגרעדס וואס דארפן דא און דארטן געוויסע פונקטן, און מיר האבן געהאט אזעלכע, אבער ווי געזאגט דאס דאס איז און דאס בלייבט א א מינאריטעט תלמידים.
נו, שטעלט זיך די פראגע וואס ציט די סטודענטן צו אידיש? אה, אלס אלס מיר האבן די אפליקאציעס וואס מיר האבן געקראגן רעפרעזענטירן אלע מעגליכקייטן וואס קענסט זיך אויסמאלן, ווער ס'דארף דאס צוליב א דיסערטאציע און ווער ס'דארף דאס צוליב א רעליגיעזער מאטיווירונג און ווער צוליב א נאציאנאלער און ווער צוליב א פאליטישער און ווער צוליב א. א ליבשאפט צו שפראכן, און ווערד צוליב אידענטיטעט, און ווערד צוליב איינער זינגט אין א כאר, דארף ער, אדער שרייבט מוזיק און וויל צושטעלן קונסט צום אידישן רעפערטואר, און אזוי ווייטער און ווייטער. אלערליי אינטערעסן, און די מענטשן קומען ווי געזאגט פון אלערליי לענדער, אויך פון אלערליי קולטורן דערפאר, פון אלערליי, פון פארשיידענע רעליגיעס אויך, פארשטייט זיך אז א מאיאריטעט אידן, דאס איז נישט קיין חידוש, אבער אבער מען קומט פון פארשיידענע אנדערע רעליגיעס אויך, און פון פארשיידענע שאטירונגען אידישקייט, און ניט נאר אשכנזישע אידן, צווישן די אידן איז נישט נאר אשכנזישע.
נו, איז דאס א סימן פון אן וואקסנדיגן אינטערעס צו אידיש בכלל? איך מיין אז אזוי דארף מען אזוי דארף מען פארשטיין, אזוי דארף מען פסק'נען. אזוי ווי אידיש שפילט שוין ניט די ראלע אין אידישן. לעבן, דאס הייסט אינעם לעבן פון, אינעם ארגאניזירטן לעבן פון פון אידן, פונעם אידישן ציבור, איז דער אידיש לימוד געווארן גאנץ פאקטיש ברייטער, האט א ברייטערן, האט א ברייטערן אינטערעס אדער א באזע פון אינטערעסענטן, ווייל מענטשן ווערן אלס מער באקאנט מיט דעם דורך דורך פארשיידענע קוואלן אנשטאט נאר צו זיין איינגעבארענע אין דער אין דער אין דער וועלט פון אידיש אדער אין דער וועלט פון אידן אזוי אז די מען איז אויסגע אויסגעזעצט צו אידיש דורך פארשיידענע קוואלן וואס וואס זענען פריער ניט געווען איינע איך גיב נאר א משל איינע אין גריכנלאנד וואס זי האט סיי א גריכישע און סיי א שוועדישע בירגערשאפט האט זיך באקענט אין אירע אוניווערסיטעט יארן אין שוועדן מיט דער אידישער קולטור און מיט דער אידישער שפראך און געענדיגט אוניווערסיטעט אין שוועדן איז אוועק צוריק אין גריכנלאנד איר היימלאנד און וויל ווייטער שטודירן אידיש. ווייל דאס איז געווארן א טייל, און אליין איז זי דאכט זיך ניט קיין אידישע. דאס איז א זאך וואס זי האט זיך פשוט איבערגעגעבן, אינטעלעקטועל, גייסטיק, קינסטלעריש, און דאס איז געווען א גאלדענע געלעגנהייט פאר איר צו בלייבן דארטן אין א קאראנטין דארטן אין גריכנלאנד, און זיך איינצולאנטשען, זיך צו פארבינדן מיט אונז טאג טעגליך אויף אונזערע קלאסן. נו, עס איז אוודאי איז נארמאל אז מענטשן, כל המינים, אידן, נישט אידן, און אזוי ווייטער, זאלן זיך פאראינטערעסירן אין אידיש, פונקט אזוי ווי איך קען זיך פאראינטערעסירן אין גריכיש. אבער מיר זענען נישט צוגעוואוינט צו דעם. ס'קלינגט ווי א ניי, ווי עפעס א נייעס, אז נישט אידן זאלן זיך פאראינטערעסירן אין אידיש, אבער פאקטיש איז דאס א נארמאלע זאך. עס איז אינטערעסאנט און מענטשן מכל המינים קענען זיך פאראינטערעסירן אין דעם. יא, דאס וואקסט שוין די לעצטע עטליכע פאר יאר צענדליגער, וואלט איך געזאגט, די לעצטע די לעצטע איבער צוואַנציק יאר זענען דא און און און עס זענען דא ספעציאליסטן אויף אידיש און אויף דער אידישער ליטעראטור, די די צאל ספעציאליסטן וואקסט ביי ניט-אידן אויך פונקט אזוי ווי ביי אידן. איך קען פון די אמאליגע יארן, איך האב געמיינט אפשר דו אויך אבער ווייזט אויס אז נישט, אבער איך קען למשל חיים באכנער וואס איז געווען א סטודענט ביים ייווא זומער פראגראם מיט יארן צוריק, און עלקי קעלמאן און אין די לעצטע יארן אויך מיין לאנדס מיידל רי טורנער איז דאס זענען מענטשן וואס האבן געמאכט אזוי צו זאגן א שטיקל קאריערע פון אידיש, אפשר נישט די גאנצע קאריערע, אבער א טייל פון זייער קאריערע, איז דאס אויך א טייל פון דעם אינטערעס וואס מענטשן ווילן האבן אידיש ווי א טייל פון זייער קאריערע און וועלן גיין ווייטער אינעם וועג פון אידיש. אבסאלוט, און פאר זייערט וועגן, פאר אזעלכע מענטשן, האבן מיר צוגעגעבן צום ערשטן מאל אין דער געשיכטע פון דער פראגראם א צוויי וואכיגע צוגאב פראגראם קען מען זאגן ביים סוף פון דער פון דעם פון זומער וואס מיר האבן דאס אנגערופן דערווייטערדיגער שטאפל און דאס איז געווען אן אינטענסיווער קורס, דריי קלאסן א טאג, פאר אזעלכע מענטשן וואס זענען שוין פראפעסיאנעל אנגאזשירט מיט אידיש, זיי זענען נאך אפשר, זיי האבן נאך אפשר נישט געענדיגט דעם סאמע העכסטן קלאס, אדער טאקע געענדיגט א העכסטן קלאס, אבער אונזערע הויכע קלאסן זענען זענען טאקע נישט אינגאנצן אזוי הויך, ווייל מיר האבן נישט קיין אידישן פאלקס אוניווערסיטעט אדער קיין אינטערנאציאנאלע סיסטעם פעדאגאגיק לערעריי, אזוי אז עס זענען געווען תלמידים א זיבעצן מענטשן זענען געווען פארשריבן דאכט זיך זיבעצן אכצן ניינצן מענטשן געקומען אלע טאג אין די לעצטע צוויי וואכן פון דער פראגראם אויף א מין המשך פון דעם אידיש לימוד אויף א העכערער מדריגה, און דאס זענען מענטשן וואס זענען שוין אנגאזשירט מיט אידיש אויף עפעס א אופן אין דער עפנטליכקייט, דאס הייסט, טייל זענען אקאדעמיקערס, טייל טרעטן אויף מיט אידיש פראפעסיאנעל אויף א בינע, לאמיר זאגן, אדער מיט לעקציעס, וואס זענען שוין באקאנט אין א לאקאלער אדער א ברייטערער ספערע מיט ארבעט ארום אידיש, און וואס האבן נאכניט געהאט די געלעגנהייט צו האבן אה, עפעס ווייטער ווי ה', אידיש ה'. דאס יאר האבן מיר א נאמען געגעבן די קלאסן א', ב', ג', ד' און ה', עס זענען געווען פינף ניוואען, און דאס איז געווען פאר תלמיד, דער ווייטערדיגער שטאפל איז געווען פאר אזעלכע וואס האבן שוין געענדיגט א ד' און א ה', און וואס ווילן ווייטער זיך לערנען, און וואס דארפן פארשטעלן אידיש מאטריאל פאר אן עולם, צו פאר א קלאס, צו פאר א זאל צוהערערס צו א לעקציע, צו פאר אן עולם וואס קומט אויף א קאנצערט אדער אין טעאטער, און דאס איז געווען זייער געראטן מוז איך זאגן, איך בין געווען באטייליגט ווי א זייטיגער צוקוקער אבער ווייל איך בין נישט געווען דער לערער פון דעם. אבער איך האב, נו, איך בין יא געווען א לערער פון עטליכע לעקציעס האב איך געהאלטן, און שטארק שטארק הנאה געהאט, ווייל די מענ, דאס זענען מענטשן וואס זענען שוין איבערגעגעבן דער זאך, און וואס ווילן זייער פראגרעסירן און אוואנסירן זיך.
This is WUNR Brookline.
נאך אפאר פראגעס וועגן די סטודענטן. יא.
צווישן די סטודענטן האסטו דערמאנט זענען דא אזעלכע וואס זוכן אן אידענטיטעט, א אידישע אידענטיטעט אנדערש ווי די אידישע אידענטיטעט וואס ווערט זיי געווענליך אויסגעטיילט אין די סינאגאגעס, אין די זומער לאגערן, און זיי אין אוניווערסיטעט באקומען זיי אן אנדערע מין באגריף פון אידישקייט, זיי ווערן קריטיש צו מדינת ישראל, צום ציוניזם, צו רעליגיע, אבער אידיש קען פארנעמען דעם פלאץ פון אזוי צו זאגן די אידענטיטעט וואס איז נישט גענוג פאר זיי. ם, און ז, אבער ערנסטע תלמידים וואס קומען אין אן אקאדעמישער פראגראם מעגן אויך זיין קריטיש לגבי א אידישן אידענטיטעט, לגבי דעם אידישיזם, לגבי דער אידישער ליטעראטור, לגבי אלץ וואס זיי לערנען, אזוי אז נישטא קיין גרעניצן. ביי אונז אינטעלעקטועל גערעדט, און ווער ס'קומט כדי ווייל ער וויל זי וויל אידיש געזאנג איינבויען אינעם פערזענליכן לעבן אדער לייענען א געוויסן זשאנער ליטעראטור אדרבה ואדרבה. די אנדערע זאכן, אידיש איז אידיש קען זיין היימיש און ווארעם און שיין, אידיש קען אויך זיין קאנטראווערסיעל, און מיר האבן, און אלס וואס איז ארום אידיש קען אויך זיין קאנטראווערסיעל און דערפאר אינטעלעקטועל סטימולירנדיג, מיר האבן געהאט ביי ביי דער זומער פראגראם, ביי די קורסן הייסט עס, צו די קורסן האבן מיר געהאט א נאכמיטאג'דיגע סעריע לעקציעס, און אין די מאנטאגן זענען די לעקציעס געווען אויף אידיש, און אין די דאנערשטאגן זענען זיי געווען אויף ענגליש, און אלע זעקס וואכן פון דעם קערנדיגן טייל פון דער פראגראם, און אין די לעקציעס איך האב באמערקט דאס זענען געווען אקאדעמישע לעקציעס, און דאס זענען נישט געווען פיל גוד מאמענטן וועגן אידיש, דאס זענען געווען קריטישע ארבעטן, רעפעראטן געלייענטע פון פארשערס פון דער אידיש ציוויליזאציע, וועגן ליטעראטור, וועגן גאסטראנאמיע, קולינארישע עניינים, וועגן פאליטיק, אנארכיזם, וועגן סאוויעטישן לעבן, און אזוי ווייטער און ווייטער, און די אלע זאכן זענען ניט נאר, זענען נישט זומער לאגער און נישט לאגער פייער און פארברענגען און חורן, דאס זענען טיפע אריינבליקן אין די קאנטראווערסיעס פון אידישן לעבן און פונעם לעבן אויף אידיש, פונעם לעבן וואס איז אסאציאירט מיט דער אידישער שפראך.
זאג מיר עפעס וועגן סטודענטן וואס קומען פון דער פרומער וועלט.
נו, יא. די אזעלכע וואס קומען פון דער פרומער וועלט, מיר אין די פארשיידענע יארן, איך וועל דיר אינפארמירן לגבי דעם יאר און פאראיארן, ווייל איך בין די לעצטע צוויי יאר דער דירעקטאר פון דער פראגראם, און פאראיארן למשל האבן מיר געהאט א תלמידה פון דער ליבאוויטשער באוועגונג, וואס איז געווען פון א אידיש רעדנדיגער סביבה אין אירע יונגסטע יארן, און עפעס האט איז די משפחה אוועק פון דער היימישער סביבה, געבליבן ליבאוויטשער אידן אבער אוועק פון דער קראון הייטסער סביבה אדער וואו זיי זענען נאר געווען אין ברוקלין, און אויפגעהערט צווישט זיך רעדן אויף אידיש דאכט זיך מיר, אבער אין אירע ערשטע יארן, אין אירע פריסטע יארן האט זי דאס געהאט, אזוי אז פאסיוו האט זי גאנץ גוט געקענט אידיש, און זי איז צוריק געקומען ווייל זי האט געוואלט צוריק באקומען דאס וואס זי האט פארלארן, אבער נישט נאר דאס, זי האט געהאט אינזינען א קאריערע, א קאריערע ענין, זי האט זיך געלערנט, זי האט זיך געהאלטן אין לערנען ווערן א פסיכאלאגן, א קינדער פסיכאלאגן, און איר ציל איז צו ארבעטן מיט קינדער אין די שולן, אין די חסידישע שולן, אין די ניו יארקער שולן, און דערפאר האט זי געוואלט צוריקבאקומען דעם אידיש פון אירע קינדער יארן, און זי בלייבט אין דער, זי אליין בלייבט אין דער ליבאוויטשער סביבה, זאלסט וויסן זיין, אבער זי וועט דינען איר קהילה מיט אידיש, דורך אידיש, און ווי אן אנגעשטעלטע מסתמא פון דער ניו יארקער שטאטישער רעגירונג.
זייער אינטערעסאנט, כאטש דעם ליטווישן אידיש פון לובאוויטש וועט נישט זיין אזוי גרינג פאר די קינדער צו פארשטיין, זיי רעדן דארטן א אונגאריש-גאליציאנער אידיש, אבער. נו, ווענדט זיך ביי וועמען, ביי די ליבאוויטשער בלייבט דער ליבאוויטשער, דער ליבאוויטשער ליטווישער אידיש, אבער ריכטיג, זי וואס לערנט זי ביי אונז? זי לערנט די ליטערארישע, די אזוי גערופענע ליטערארישע שפראך. אבער מיטן לייענען און מיט א לעקציע וואס איך האב געהאלטן פאר דער עפנטליכקייט וועגן אידישע דיאלעקטן, וועט זי האבן א רעסורס ווי אזוי אויסצולערנען זיך די אייגנשאפטן פון די אנדערע דיאלעקטן וואס זי וועט מסתמא קומען אין באריר מיט זיי.
איך בין צופרידן וואס ס'איז ס'איז נאך פארהאן אן אינטערעס צו אידיש אין דער לובאוויטשער קהילה. יא יא.
אבער לאמיך לאמיך איך האב גענומען א זייער א זעלטענעם פאל. לאמיר נעמען א פאל פון א תלמיד אין קאלאמביע אוניווערסיטעט וואס ער איז פון דער דאכט זיך מאדערנער ארטאדאקסישער קהילה פון אקטיוו אין הילל וואס ער איז געקומען און ער האט זיך שוין געלערנט איין סעמעסטער אדער צוויי סעמעסטערס אידיש אין קאלאמביע, און האט נישט געקענט קיין אידיש פון דער היים, ווייל אידיש האט שוין איבערגעהיפלט א דור אדער צוויי דורות ביי אים אין דער משפחה, נאר ער איז געקומען סיי צוליב דעם אינטעלעקטועלן אינטערעס אין שפראכן און לינגוויסטיק, דאס איז א מענטש וואס וועט האבן א ספעציאליזירונג אין לינגוויסטיק מיין איך, און סיי ווייל דאס איז זיינס, דאס הייסט דאס איז זיין משפחה אידענטיטעט, דאס איז זיין, דאס געהער אים, ס'געהער אים פארשטייט זיך נאר אין א אין אן אבסטראקטן זין, און ער וויל מאכן פון דעם אבסטראקטן א קאנקרעטקייט. איז האבן מיר אסאך אזעלכע מענטשן אויכעט, צו זיי זענען פרום צו פריי, אזעלכע אידן וואס ווילן אריינכאפן דאס וואס מען האט זיי ניט געגעבן, אדער וואס זיי האבן נאר טיילווייז געהאט, און אזעלכע וואס קענען די שפראך פאסיוו און ווילן אליין קענען מאכן אייגענע זאצן און נישט נאר פארשטיין די לידער און לייענען און אזוי ווייטער און ווייטער. איך שטעל מיך פאר אז פון די סאטמארע וואס ביי זיי איז אידיש א לעבעדיגע שפראך און א וואקסנדיגע שפראך אין צאל האט איר ווייניג קאנטאקט
מיר האבן קאנטאקט אינזין אז אין נארמאלע צייטן, למשל פאראיארן איז טאקע געווען אן עקספעדיציע א שפאציר אין א געגנט א ניט ליבאוויטשער חסידישער געגנט דאס איז דאכצעך געווען א סאטמארער געגנט אין אין ניו יארק, און מען האט אונז אויפגענומען, מיר האבן געהאט פארבינדונגען אין יענעם געגנט, האט מען אונז געזעלשאפטליך זייער שיין אויפגענומען, און געוויזן דעם געגנט, און דערציילט וועגן דעם לעבנסשטייגער, און הייסט עס אז ס'איז יא געווען קאנטאקט, אז תלמידים זאלן קומען פון יענע קהילות דאס ניט, אבער דאס איז גאנץ פארשטענדליך, זיי. זענען נישט קיין תלמידים אין אקאדעמישע אנשטאלטן, סיידן זיי פאלן אוועק פון דעם טיפ אידישקייט. איך געדענק ניט אז מיר זאלן האבן געהאט דאס יאר אזא אזא טיפ מענטש וואס זאל האבן אמאל געווען פון די פון די פארשלאסענערע קהילות אידיש רעדערס. אה, אבער מיר האבן געהאט אלע ערב שבת א פארברענגען, מיר האבן עס גערופן א פארברענגען, און דאס איז געווען א צוזאמענקום פון די תלמידים, אויף זום פארשטייט זיך, אין די ערשטע וואכן האבן מיר דאס גערופן א צוזאמען זום, א צוזאמען זום פון די תלמידים, מען איז זיך צוזאמען געקומען ווי א גאנצקייט, ווי א גרופע, עלעהיי ס'וואלט געווען אין דעם גרויסן זאל פון ייווא, און אנשטאט דעם איז דאס געווען אויף אן עקראן פון יעדן איינעמ'ס קאמפיוטער, און מיר האבן זיך אלע צוגעהערט צו אן אינטערוויו אדער עפעס אן אויסבייט מיט איינעם א שטערן פון דער איצטיגער יידישער בינע אדער ליטעראטור אדער פון יידיש אריענטירטן אקטיוויזם, און איין פרייטאג צונאכטס אזא האבן מיר געהאט ווי א גאסט אלימלך ראזענבלי וואס דאס ער הייסט אלי ראזען אויף ענגליש און אויף דער שוין אינטערנאציאנאלער בינע, און ער איז דער וואס האט ער איז געווען דער קאנסולטאנט פון אידישער שפראך און קולטור פאר אנארטאדאקס. ער מיט מיט א א דער שטערן, איך האב פארגעסן ווי זי הייסט, וואס איז אויפגעטראטן אויך מיט אים, און זיי האבן געשמועסט פאר אונז, ער קען שוין די ליטערארישע שפראך, זי ניט, און האט זי גערעדט אויף איר היימישן שטייגער, אויף א ירושלימ'ער, דאכט זיך סאטמארער אדער סאטמאר אריענטירטן אידיש, און מהנה געווען אונזער תלמידימשאפט און אונזערע תלמידים האבן זיי געפרעגט געשטעלט אלערליי פראגעס וועגן זייער לעבן וועגן מאכן די טעלעוויזיע סעריע און אזוי ווייטער אזוי אז די וועלט איז געווען איז געווען רעפרעזענטירט ביי אונז.
גוט, וואס ס'איז דא א געוויסע פארבינדונג. יא.
דאס בין איך זייער צופרידן צו הערן. אז מען קוקט זיך צו זעט מען אז עס שוויבלט און גריבלט מיט אידיש פראגראמען איבער דער וועלט, אין אסאך לענדער און וואו, און איך ווייס נישט ווי צו אלע האלטן אויס, ייווא האלט זיך אויס שוין ווי דו זאגסט איבער פופציג יאר, אבער די אנדערע פראגראמען האבן אויך א געוויסע אויסדויער, איז שטעלט זיך די פראגע ווי איז אנדערש די ייווא פראגראם פון די אנדערע פראגראמען? און.
נו, מיר זענען געווען און געבליבן די לענגסטע. מיר האבן געהאט, דער קערן פון אונזער פראגראם איז שטענדיג, נו, שטענדיג, די לעצטע עטליכע יארצענדליגער איז זעקס וואכן. איינער וואס איז פארשריבן אויף דער זומער פראגראם פון ייווא ווייס אז ער וועט זיך באטייליגן זעקס וואכן און עס איז געווען א וואך פריער ווער ס'איז געווען באטייליגט אין אן איבער חזר קורס, און די צוויי וואכן שפעטער, די לעצטע צוויי וואכן דאס איז געווען דער ווייטערדיגער שטאפל וואס איך האב שוין גערעדט וועגן דעם, נאר דער קערנדיגער טייל פון דעם פון דעם פון דער פראגראם איז געווען זעקס וואכן, און איז מיר זענען די לענגסטע און מיר האבן. איז און און עס זעט אויס די אינטענסיווסטע אויך. די אנדערע פראגראמען, עס זענען דא פארשידענע פראגראמען ווי דו זאגסט, אבער די פארשידענע פראגראמען האבן פארשידענע כאראקטערן און. ווער ס'לערנט נאר צוויי וואכן אדער דריי וואכן, ווער ס'לערנט נאר שפראך און ניט ליטעראטור קולטור אויך, און אזוי ווייטער. הייסט עס אז מיר האבן דאכט זיך געהאט א גאנץ פולע פראגראם, ווייל מיר האבן סיי געהאט אלע טאג איין קורס ליטעראטור און איין קורס שפראך, יא, איז
וואלסטו געזאגט אז אין לעצטן סך הכל איז די ייווא פראגראם די וויכטיגסטע צווישן די אלע אידישע זומער פראגראמען? נו, די פולסטע, לאמיר זאגן, די ארומנעמיגסטע, ווייל ווייל מיר האבן געהאט ווי געזאגט די סעריע לעקציעס, סיי אויף אידיש סיי אויף ענגליש, אקאדעמישע לעקציעס, מיר האבן געהאט א טעאטער ווארשטאט, מיר האבן געהאט צוויי סעמינארן, צוגאב סעמינארן, אחוץ די קערנדיגע צוויי קלאסן שפראך און ליטעראטור, האבן מיר אויכעט געהאט צוויי מאל צו צוויי מאל א וואך א סעמינאר וועגן דער אידישער ליטער וועגן א טעמע פון דער אידישער ליטעראטור, ניו יארק אין דער אידישער ליטעראטור, און א סעמינאר וועגן דער סאציאלאגיע פון אשכנזישע אידן, מיר האבן געהאט געזאנג פראגראמען וועגן געזאנג, מיר האבן געהאט דעם פרייטאג צונאכט'דיגן פארברענגען וואס איך האב דיר דערציילט וועגן דעם, אזוי אז דאס איז געווען א פולער קאלענדאר מיט אקטיוויטעטן, געזעלשאפטליכע אקטיוויטעטן און צוגאב קורסן, און דער עיקר די קערנדיגע קורסן. אזוי אז איך וואלט עס געזאגט, איך וואלט עס פארמולירט אזוי אז מיר זענען א פול, א פולקאמע, א פולקאמער פראדוקט. איך בין זיכער אז דו אגענסט די אנדערע פראגראמען אלס וואס זיי טוען אויף און.
אבסעלוט, און מיר מיר געווינען פון זיי, זיי געווינען פון אונז, ווייל איינער האט געענדיגט א פראגראם אין אין אזא לאנד, אזא שטאט, מיט אזעלכע און אזעלכע לערערס, קומט מען דערנאך צו אונז, מיר האבן געדענק אויך פֿינף מדריגות וואס די אנדערע פראגראמען האבן געווענטליך ניט, אזוי אז ווען איינער ענדיגט אידיש א' אידיש ב' קען ער קומען צו אונז אויף ג' ד' ה', איך מיין אז כנ ה איז אפשר ניטא אין די אנדערע פראגראמען איבער דער וועלט און אפשר א ד' אויך ניט אבער ס'ווענדט זיך אויך ווי אזוי מען חשבונ'ט אויס וואס עס הייסט דאס פערטע יאר אדער דער פערטער מדרגה און אזוי ווייטער אבער איך מיין אז מיר זענען אויכעט דער פולקאמסטער אזוי צו זאגן אין דעם זין אז מיר האבן די גרעסטע גאמע קורסן. די גרעסטע גאמע ניוואען.
נו, איך מיין אז נישט נאר איך נאר אונזערע צוהערער האבן זיך אסאך געלערנט פון אונזער שמועס, וואס עס הייסט, וואס פאר אן ערנסטע אונטערנעמונג עס איז, זענען די ייווא זומער קורסן, דאס איז נישט, אזוי צו זאגן, קיין וויילונג, עס איז אן ערנסטע אונטערנעמונג און. אבער עס איז געווען א גרויסע הנאה אויך, מען האט זיך זייער אסאך פארוויילט, און עס איז געווען זייער א גרויסע הנאה, מענטשן ווייסן אז זיי וועלן קומען כדי צו האבן אן אינטענסיווע איבערלעבונג מיט אונז, א אינטענסיוו פון אלע קוק ווינקלען, פון לערנען און פון געזעלשאפטליכן קוק ווינקל, און עס איז א אויסערגעווענליכע זאך. נו, זיי פארוויילן זיך, ס'איז דאך יונגע מענטשן מערסטנס, זאלן זיי.
ס'איז אלע עלטערס, די מעמעס וויאזוי. יא, נישט, איך ווייס אז ס'איז נישט בלויז יונגע מענטשן, אבער מערסטע יונגע, זאלן זיי זיך פארוויילן און זאלן זיי זיך לערנען, און איך מיין אז ווי איך האב געזאגט פריער, עס קומט דיר און אלע אנטיילנעמערס אין די איוועלט פראגראם א גרויסן ישר כח. א דאנק שלום, א דאנק.
דזשעק, מעקס און וואלטער געללערמאן, די בעלי בתים פון דער בוטשערי, יאטקע און עסנווארג געשעפט אויף הארווערד גאס אין ברוקלין, באגריסן צום נייעם יאר די אלע צוהערער פון דער ראדיא פראגראם דאס אידישע קול. איר זאלט וויסן זיין אז די בוטשערי, יאטקע פארמאגט דעם בעסטן אויסוואל פון כשר'ן פלייש, מיט א הכשר פון הרב מרדכי טווערסקי, נישט נאר פלייש נאר אלערליי מינים עסנווארג געפינט מען אין דער בוטשערי, דארט קענט איר געפינען אלץ וואס איר דארפט פאר אייער סוכות סעודה צו גוטע פרייזן. דעם אמת געזאגט קען מען קויפן דארט אלץ וואס איר דארפט פאר אלע מאלצייטן און אלע אונטערנעמונגען פון א גאנץ יאר. די בוטשערי יאטקע געפינט זיך אין ברוקליין, פֿיר הונדערט אַכט און צוואַנציק הארווארד סטריט אין ברוקליין, טעלעפאן זעקס איין זיבן, זיבן דרײַ איינס, נײַן אַכט אַכט אַכט, דאס איז דיבאטשערי, פֿיר צוואַנציק אַכט הארווארד סטריט, ברוקליין, טעלעפאון, זיכס וואן סעווען, סעווען טרי וואן, נײַן אַכט אַכט אַכט. איך וויל זיך היינט מיט דיר און מיט אונזערע צוהערער אביסל דורכשמועסן וועגן א בוך וואס איך האב שוין א לאנגע צייט ביי זיך אינדערהיים, אבער נישט צופיל דורכגעקוקט, בלויז איינמאל איז דאס מיר געקומען זייער נוצליך צו די האנט, און דאס איז געווען בעת מיר האבן, איך און חיים באכנער, רעדאגירט דאס ארומנעמיק אידיש-ענגליש ווערטערבוך און געפונען ביים אינעם פראנצויזישן נוסח אן אידיאם וואס איך האב נישט פארשטאנען. דאס הייסט דער דזשאב איז געווען שלעפן די קו אויפן אויפן בוידעם. אכער וואס איז דאס פאר אן אויסדרוק? האב איך געקוקט אין איגנאץ בערנשטיין'ס אידישע שפריכווערטער און רעדנס ארטן, אין דער צווייט די צווייטע אויפלאגע זיינע פון נײַנצן הונדערט און אַכט, אבער עטליכע מאל איבערגעדרוקט און דאס די איבערגעדרוקט אין אמעריקע דוכט זיך אין די פערציגער יארן, און דאס איז די אויפלאגע וואס איז ביי מיר אינדערהיים. און ער האט געהאט דעם אידיאם און דעם שפריכווארט שלעפן די קוה אויפן דאך און ער ערקלערט עס. אז די קוה איז הונגעריג און מען וויל איר געבן עסן איז די ה' דאך אויפן גאניק, נישט מען שלעפט די קוה אויפן גאניק נאר מען נעמט די ה' און ברענגט עס אראפ צו דער קוה, און דאס מיינט ווי מען וואלט געזאגט אויף ענגליש און אזוי האבן מיר עס געטייטשט אין ווערטערבוך, דו טינגס די הארד וועי. און לעצטנס קוק איך פון צייט צו צייט אריין אין דעם אין דעם בוך אידישע שפריכווערטער און רעדנס-ארטן, פון און זיך פאראינטערעסירט אביסל אין דעם אין דעם איגנאץ בערנשטיין אליין, ווער איז געווען איגנאץ בערנשטיין? לאזט זיך אויס ער איז געווען א צוקער מאגנאט אין ווארשע, געהאט געלט און געהאט צייט זיך איבער צו געבן מיט מיט שפריכווערטער נישט נאר אויף אידיש נאר אויף פויליש און אויף דייטש און געזאמעלט טויזענטער און טויזענטער און אין ווארשע ליגן זיי אין א גרויסן ארכיוו ערגעץ אין קראקע צי אין ווארשע און אבער נישט אין דעם בין איך פאראינטערעסירט נאר אין זיינע אידישע שפריכווערטער וואס זיי זענען עד היום די גרעסטע קאלעקציע פון אידישע שפריכווערטער, אין דעם באנד געפינט מען כמעט פֿיר טויזנט איינסן און דאס איז אסאך, און אויסצוקלויבן שפריכווערטער זיי ארומצורעדן איז נישט אזוי גרינג, פון דעסטוועגן האב איך אביסל יא אויסגעקליבן. למשל. פארשטייט זיך אז שפריכווערטער וועגן גאט פעלן נישט. פארהאן אסאך שפריכווערטער וועגן גאט ביי אידן. דאס ערשטע שפריכווארט איז, אן גאט'ס ווילן רירט זיך ניט קיין פליג אויף דער וואנט. מיט אנדערע ווערטער, די גאנצע וועלט, נישט נאר אידן, נישט נאר מענטשן, נאר די גאנצע נאטור, ווענדט זיך אן גאט און אויף דאס וואס גאט האט באשאפן. און האט אן אנדערע שפריכווארט. גאט זאל אפהיטן, ס'איז דא פארהאן אסאך שפריכווערטער וואס גאט זאל אפהיטן, איינע פון די זאכן וואס גאט זאל אפהיטן איז מען זאל, גאט זאל אפהיטן פאר גוי'אישע הענט און פאר אידישע מיילער, דאס הייסט אז פון גוי'אישע הענט, דאס הייסט די גוי'אישע מאכט, דארף אונז גאט היטן, אידן האבן נישט קיין פאליטישע קיין מיליטערישע מאכט, אבער אידישע מיילער דאס הייסט אידישע מוחות האבן יא א געוויסע מאכט א געוויסע השפעה און זיי מעגן פאר זיי מעג מען זיך אויך אביסל היטן און זיין פארזיכטיג. אן אנדערע זוך ווארט האב איך געפונען פארשטייט זיך אונטערן ווארט איד אויסגעלייגט יוד, ווי ס'איז געווען אין יענע יארן די טראדיציע, און ער האט וואס צו זאגן וועגן אידן אויך, און אידן און גוים, ער זאגט למשל אז דער איד איז הונגעריג זינגט ער, און דער פויער שלאגט דאס ווייב. וואס מיינט דאס? דאס איז נישט קיין גרויסע קאמפלימענט צו די גוים, אבער עס מיינט אז אידן ווייסן וואס עס איז הונגער, און זיי ווייסן אז מיטן הונגער מוז מען זיך צוגעוואוינען. אזוי אז דו הונגערסט, זינג און פארגעס אביסל אין דעם הונגער. דער פּויער, װאָס געװײנטלעך האָט ער גענוג צו עסן, אַז ער װערט הונגעריק, װערט ער מלא רציחה און שלאָגט דאָס װײַב. און אַז אַ ייִד, פֿאַר אַ ייִד צו שלאָגן דאָס װײַב, דאָס איז געװען דאָס ערגסטע, דאָס האָט, דאָס פֿלעגן זײ זאָגן, אַז די פּױערים טוען דאָס, אָבער קײן אַ ייִד מעג אַלץ טאָן, אָבער שלאָגן דאָס װײַב, דאָס איז נישט. און װאָס נאָך? ער האט דא פאראן א שפריכווארט וועגן יודענעס, נישט אלעמאל קאמפלימענטן, אבער א יודענע אן א צענארענע איז ווי א שייגעץ אן א פייפעלע. וואס מיינט דאס? א שייגעץ אן א פייפל, דאס הייסט א פאסטוך מיט זיינע שאף, און בשעת ער היט די שאף שפילט ער אויף זיין פייפל, און דאס איז זיין, אזוי צו זאגן, זיין אידענטיטעט. פאר א אידישע טאכטער וואס אין יענע צייטן און יענע מקומות האבן זיי באקומען ווייניגער א אידישע ערציאונג ווי די מענער, אבער פון דעסט וועגן א אידישע טאכטער, א אידישע פרוי, א אידענע ווי עס שטייט דארטן, מוז האבן ביי זיך די צענע ארענע און מוז ליינען, מיר ווייסן דאך וואס די צענע ארענע איז געווען, אן אלט בוך פון איבער. געציילט אויף אויף אן אלטמאדישן אבער פארשטענדליכן אידיש א סך פון די מעשה'ס פון פון תנך. איך האב אויך געזוכט שפריך ווערטלעך וואס האבן צו טון מיט מזל. ווייל מזל האט ביי יעדן געשפילט א וויכטיגע ראלע. אט האבן מיר איין שפריכווארט, אן מזל זאל דער מענטש גארניט געבוירן ווערן. דאס הייסט, מזל מוז מען האבן, און אז מ'האט עס נישט איז בעסער אז מ'זאל נישט געבוירן ווערן. מזל קארד קען אויך האט מען אויך געקענט נוצן ווי א ווי א קללה. דיין מזל זאל דיר לייכטן ווי די לבנה אין סוף חודש. סוף חודש איז כמעט קיין לבנה נישטא, איז זאל דיין מזל דיך לייכטן ווי א לבנה וואס לייכט כמעט אינגאנצן נישט. אבער זייער אינטערעסאנט איז דאס ווערטל, דאס מזל לאזט ניט לאנג מיט זיך שפילן. דאס הייסט אז מען האט שוין מזל מוז מען דאס גלייך אויסנוצן, ווייל דער מזל וועט נישט זיצן אייביג און ווארטן אויף דיר. אויף לאטיין זאגט מען קארפע דיעם, ס'איז די דעי, האבן די אידן זאגן אז לאז דעם לאז דעם מזל נישט ווארטן צו לאנג ווייל דער מזל קען אוועק גיין. אפשר קענסטו מיר פרעגן וואס פאר א אנדערע שפריכווערט? איך האב אויפגעזוכט מגיפה ווייל איצט איז אונזער צייט פון א מגיפה פון אלע זאכן און עס שטייט וואס איך זעה נאר איין פאל אין א מגיפה איז א ציג אויך א בהמה. נו, איך מיין אז אין א מג א ציג איז א ציג איז נישט אזוי איז נישט אזוי גוט ווי א בהמה, פון א ציג קען מען ווייניג מילך באקומען, נישט ווי פון א קו, פון א בהמה. אבער אין א מגיפה אין א צייט פון קראנקהייט וואו מילך קען העלפן דעם מענטשן בייצוקומען די קראנקהייט איז א ציג אויך גוט, אזוי אז אין א מגיפה איז א ציג אויך א בהמה, אזוי טייטש איך דאס אויס. אפשר איז דאס ענליך צום ענגלישן עני פארט אין א סטארם? יא, און איך געדענק די מאמע מיינע וואס האט געקענט אביסל אוקרייניש, זי פלעגט זאגן א אוקרייניש שפריכווארט, עני ריבער, ראק ריבער, דאס הייסט אז עס איז נישטא קיין פיש